Bɛduru. Ɔɔ, sɛdeɛ monim no, Awurade akoa, Apostle Samson Gyei Kwarteng, mefrɛ mo bio. Na biribi kakra a mepɛ sɛ yɛdwene ho yɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Ghana yɛbɛtumi asi yɛn dada mu. Na yɛn nyinaa gye tom sɛ the first president was Dr. Kwame Nkrumah. Akyinnye bie nni ho. Na mɛpɛ sɛ Ghana mɛkae mo nneɛma bi. Yɛhwɛ Ɔmanpanin Nkrumah a, ɛwom sɛ ɔyɛɛ nneɛma bi a na ɛmfa kwan mu, but yɛhwɛ president ahodoɔ a wɔabɔ ɔman yi mu a, yɛntumi nyi Kwame Nkrumah nsi nkyɛn, ne nneɛma a ɔyɛeɛ. Na me ka sɛ apostle Samson Agyekwaakye nko ara na nim Ghana yɛ yareɛ na no no me ka politicians ne bi oh deɛ wo kan deɛ nka yɛ yɛ but because of hatred ɛne saa political ɛyi ɛda Ghana ntam nti no ɔhunu saa deɛ no a me ka na ɛyɛ but wɔn nyɛ wɔn adwene sɛ wɔn bɛgye atum. Ok, momma mibue mo ani kakra. Mmerɛ a Josua ɔkaa Jericho afasuo guiɛ no, ɔbɔɔ dua sɛ obi biara a ɔbɛto afasuo no bie mu no, ɔde ne ba a ɛdi nkan no na ɔde bɛto foundation no. Na ɔretintim apunu no a, ɔde ne ba atwa toɔ. Ɛbaa mu saa almost 600 years ansa na asɛm no ɛreba mu. Enti yɛmmu si yɛn ho sɛ ɛɛ yɛn mampanin Nkrumah yɛ na yɛ celebrate nneɛma but ɔhu sɛ Ghana yɛ na yɛn taa nye nokware ntom. Sɛ o celebrate obi a na o kae nneɛma papa a wayɛ. Mɛtumi aka sɛ Kwame Nkrumah ne obi a ɔde yaw agu wɔ ɔman wɔ mu sɛ ɔyɛ president. Obi a ɔde yaw paa sɛ wafa pain mu awuo. ne Doctor Nkrumah. Nti wo deɛ ebia you don't believe about the spiritual things a, mebusa sɛ, wofii sɛ ɛkwan a ɔfaa so wuiɛ no a ɔde yaw wuiɛ no, wofii sɛ ɛboaa wɔ no na ɛboaa Ghana? Asɛm a ɔkaeɛ ansa na ɔwuiɛ no, mimi ni hɔ nom. Nso Apostle Kwate nko ara na Nyame ayi saa asɛm yi akyerɛ. Na sɛ yɛanyɛ ho adwuma a, Ghana agorɔ na yɛdie. Sɛ yɛgye di si, yɛgye di yie sɛ leadership wɔ hɔ na ɛka biribi deɛ a, ɛkwan a Nkrumah faa so a ɔwuiɛ ɛne kwan a ɛkwan a ɔfaa so na Ghanafoɔ ɛyɛɛ no no, sɛ yɛ- yɛ- yɛanhwɛ saa asɛm wei anka no yie a, ɔka asɛm bi, bɛse me nko ara na nim. Nti sɛ obi bɛyɛ president na Ɔbɛpɛ sɛ ɔbɛtie deɛ meka yi a because ɔman biara no a wɔgye wɔn a abɔ mmɔden ato mu no, ɔman no wɔ kwantwa paa. So yɛtumi ka sɛ ɔbaeɛ wanyɛ biribiara wɔ ne kurom. Seesei koraa no menkae sɛ Nkrumah hyɛ da wɔ fie pɔtee bi a yɛbɛtumi aka sɛ yɛn mampanin bi ba bɛtena so on the first president Sɛ yɛ yɛ yɛ yɛ sɛrebreti Nkrumah na yɛhwɛ nneɛma a Nkrumah yɛeɛ a, me menyɛ Nkrumahist o, na sɛ wɔn a ah, sɛbi Kwame Nkrumah ayi abɔ wɔn da mu a, yɛ a na menyɛ pati. Nokware a meka kyerɛ wɔn no, sɛ ɛkwan a yɛfaa so ma Nkrumah wuiɛ, mɛtumi aka sɛ Limann nso deɛ na ɛyɛ yaw kakra, but Nkrumah deɛ ne deɛ na ɛyɛ worse. Kwan he a, na ɔho mepɛ sɛ mbusa sɛ, he yetu nkruma deɛ so? Wɔn a ebedii nkruma akyi no, wɔn atumi ayɛ atra deɛ nkruma yɛ he? Asɛm a mpɛ sɛ Ghanani biara no yim ano ni. Yɛse nkruma nyɛ, na na ɔbɛyɛɛ nneɛma nyɛ, nti yeyi no afiri hɔ nom. Ɛnka yeyi no afiri hɔ nom no, na nka nneɛma a eh, afoforɔ reba abɛyɛ no, na nka ɛsɛ wɔn yɛ ma no, obi ba ne ato din bɛta Ghana. Owia no ayɛ worse. So hu? Enti asɛm a meka ne sɛ, sɛ yɛpɛ sɛ Ghana yɛkɔ yɛ dada mu a, ɛnyɛ hwee koraa no yɛnhwɛ factories a ɔyɛɛ Tema everywhere in this nation. Yɛmu si yɛn ho sɛ president ahodoɔ a aba no, ɛmu sɛ na atumi ayɛ duru mpo deɛ Nkrumah yɛ duruiɛ. Asogyafoɔ a wɔn tuu no adeɛ so na wɔn yɛ sɛ kankan nyame deɛ yɛn ntee bi da no wɔn tumi yɛɛ deɛ nkroma yɛɛ no mu ha ɛneɛ na sɛmbusa bi wɔ hɔ no na sɛmbusa no agye apostle samson agye kwatin known as ghana is sick me na menim ghana yare o wo a woyɛ woka ghana is sick bi ano yɛ fake because Me ne ɔsɔfo anaa apostle a Nyankopɔn dii nka bue m'ani ma mede asɛm wei baa Ghana ha sei. Na me na menim Ghana yɛ yareɛ paa spiritually and physically. Enti metiatiatiatiatiatia. Obi pɛ sɛ ɔbɛyɛ mampanin yɛ NPP foɔ yi mafrɛ wɔn bi ɛna wɔn adi nkɔmmɔ oh, oh asɛm a wɔka no deɛ nka ne kwan so ano no ah, ɛno ano no aha nyɛ wei na mebɛka de agye din o ɛnyɛ wei na meka sɛ obi mmɔ ne nsɛm ma me Na mmom akwan a Ghana yɛbɛtumi asi yɛn dada mu no, sɛ yɛ believe sɛ leader bi aba, ɔno ne the first president, kwan a Ghanafoɔ faa so gyaa no kwan no, ɛnyɛ deɛ a ɛnna yɛmpɛ kwan papa a yɛbɛtumi asiesie. Yɛanyi saa nneɛma wei amfiri kwan mu a, meka kyerɛ mo sɛ obiara nni hɔ nom ɔbɛba na ɔbɛtumi ayɛ atra deɛ Nkrumah yɛeɛ no da. Me na menim ahintasɛm wei sei. Enti sɛ wopɛ sɛ ɔbɛtra akonnwa no so na obehu me a, mɛka ahintasɛm wei akyerɛ wo. Afei me last ayi a meka ne sɛ, mo a yɛbɛto aba a mogye sika ansa na moabɔ tua ama obi no, moyɛ Ghana bayifo hɔ paa. Mo, mo ne nkurɔfo a mupira Ghana, na mo saa nkurɔfo wei ara atwa mo ho aba abɛka sɛ yɛanyɛ kwan yie, ɛna wei bae wanyɛ ade. Wo no ansa na wokɔto aba no, woagye wo mfaso awie. So ahu? Sɛ morekɔyi, sɛ wɔn na ɛfrɛ wɔn delegates na wɔn, na worekɔyi obi na wogye five hundred agye five million na sɛ moyɛ nnipa ten a mo ɛyɛ sɛ fifty million mebɔ na sɛ mo mo gye sɛ sika wei ansa na moakɔto aba no a nnipa no a wɔba abɛto aba no Sɛ moagye, moagye, moagye deɛ, yɛde bɛma no bi awie o. Ɛno nti meka wei akyerɛ mo sɛ, Nkrumah asɛm a meka yi, ɛne Daddy case no, sɛ yɛansesa wɔn mo, na wɔn gye sika no yɛankye wɔn angu mu a, Ghana yɛne mo kɔ aden. Ɛna the last ayi ne sɛ mom yɛnhwɛ yɛ politifoɔ no nso yie. Yɛmmɔ mba bi papa nna. Yɛnnya teteete dan bi a wɔn teteete mu a atwitwatwa no round sɛ ayi ɔsɛ wokɔ northern region a ɔte Kumasi na ɔte saa dan ayi twatwapoa no mu na polisini ne ne firigyi esi abɔnten. Ɛbɛyɛ dɛ na wɔma abɔnten bɛgyegyegye ntakuntaku. So mo a motu kwan nyinaa wokɔ baabi a nyɛ apolisifoɔ na hwɛ ɔman no. Wei deɛ meka sɛm si deɛ nie deɛ atwa to. Akwadaa bi na kwadaa no yɛ mmienu. Baako papa yɛ sogyani ɛna baako papa yɛ polisini. Ɛna wɔn nyinaa fili nsɔhwɛ no. Ɛna baako si, ei, poli ɛ sogyani ba no, mekɔ fie a papa bɛbu me o. Ɛna polisini ba nso, menim nea mɛyɛ a me meda hɔ mo me. Ɔse deɛ a, ɔse o, deɛ hia sɛ manya Envelope. Menya Envelope a mawie. Akora no kɔpɛ Envelope na ɔde five cedis hyɛɛ mu. Ɛna ɔde ne exams ayi no hyɛɛ nhyɛ aseɛ. Ɛna ɔde kɔtoo table so. Nti ne papa baeɛ na ɔdii nkan faa envelope no ɔkyeɛ na na ɛyɛ five cedis na ɔkyeɛ exams no ɛkyɛ sɛ akora na fiili potɔɔ ɔso ɔbɛbɔ akora ɔse daa deɛ ana ɔmde ma akora no ho bi na mede too soɔ no nti daa hwie bi adi so ɛho wayɛ ama ne ba no ahu sɛ system a ne papa ɛfa mu no yɛhwɛ apolisifoɔ yie deɛ ɛdi nkan no Na yɛn man panin Nkrumah nso no, yɛmfa asɛm papa bi nka. Asɛm no deɛ, mobɛbusa Apostle Samson Adjei Kwarteng a, mɛkyerɛ mo. Obi fa ho so wɔ wanya yikyerɛ, mo a mogu nkran a, ɛɛ, modi banku na ɛfam tiri mu a, mose moanya yikyerɛ no. So obiara no bɛka asɛm wei a, na yɛnhwɛ baabi ɛfiri. Obiara nka asɛm wei wɔ Ghana ha. Nti sɛ obi ba na ɔse wanya biribi fa Nkrumah ho a, woyɛ fake. because Apostle Samson J. Kwarteng da biara no me na mede information a ɛfa ɔman no ho ba. Ɛfiri nnɛ kɔ, wo a bɛka asɛm wei biara fa Nkrumah ho no, woyɛ fake. Meka ma obiara te, mo adiifoɔ no a eh, mo tiri ho yɛ mo hene na motete a mo se monyɛ yikyerɛ ne deɛ eh, ɛkeka ɛka ho no. Okay, ne yɛmpɛ kwan papa a yɛbɛtumi ayɛ na yɛabɔ mpaeɛ na nsɛm bi a ɔmampanin Nkrumah kaeɛ a wɔse yɛrebɛse saa nsɛm no no, Yɛnya asɔfo bi a wɔdɔ mmɛn ne ayɛ saa adeɛ no. But n'ahintasɛm no deɛ, asafo a me hɔ na ɛwɔ. Awurade nhyira ɔman Ghana. Ghana ni bi a ɔne ne afikyire bi agyae. Mo a mo ne ne ne mpoano no nyinaa no, mo gyae. So ɛho, ɛha ɔman no. Wote kuma ase te ahahan ne so. Ah! Ɛ? Na wo fɛfo ano akra wo maame sɛ mete Kumasi o. Ɛnɛ, ɛnɛ, wɔn a ɛte akuraase koraa no, wɔn agyae dua so nne. Wote Kumasi, te bɔde ahan nne so, na woate bi de apepa ato. Woyɛ kurasini hɔho, gyae saa mfikyire nne no. So, na yɛnni yɛ borɔne so, Awurade nhyira ɔman Ghana, ɛwɔ Yesu din mu. Amen.